ahey amukela nakambe ka episode ya vumbirhi u ri na mina vazane vugeta khundula hi karhi hi ya mahlweni na mhani makamu eka siku ra namuntlha va xeweteni
avuxeni hinkwenu vahlaleri va hina amen a hi fiki ka album yo sungula sungula loko yi fika yi ri khansete muvuso lowu hlupheki ngopfu hi tekeni ku ya mahlweni kwalaho mm.
a ni vula ku ri mina a ni zange ni nga yi bela mavoko ku mm. inani mara loko se swi ya swi ya ni vona leyi na ha yi tsundzukaka ngopfu ya liya yo riya ngwenya oh hi le ka mafenya brothers hi le ka mafenya brothers eh. hi laha se swi nga fika se swi leswiya eh. ni ya ni swi tekela ngopfu nhlokweni se ni ku e swi vula ku swilo leswiwani swi ende swona swi endliwa ingaku swa misawunyana na yo khasete ya kona ya liya ya vo mafenya brothers wa kona um mm. eh, laha ni nga sungula ku swi vona hi bela loko ngopfungopfu ku ta van'wanyana va kha va va tekanyana video va kha va swi ekita ekita a kota ku swi vona swi lava swilo leswiwani vanhu va swi tekela enhlokweni ko va mina ni nga ri ku ku swi tekele enhlokweni hi ndlela yaleyo hi ku ya hi ku ya hi leswi ni a ni vona ku hluphekaka kona. mara loko hi ya ha ri kwala ka album leyo sungula a mi yi tinyika karhi mi yingisela kumbe sweswa swi nga vuya swi hluphekini Eh, a swi zangi swi ni nyanyula ku ni nga a swi zangi swi ni nyanyula ku fika kwalana ka ku ni nga tshama ni yingisela Eh, a swo va ku ni karhateni ku swilo leswi le ku va rivateni ende swi hi vonisa maxangu lamakulu kumba eh sweswi ya lero hi ndlela yin'wana ekereke na mi swi khongelela ku a swi fi
ni ta mi vona swilo loko ku ri ke mi kha mi khongela ku ya xikwembu a yi khona a swi timeki swilo leswiwani
a swi mi vavisile swilo leswi ngopfu yeah ngopfu ku ri evuton'wini n'wana u langutela ku loko o va loyara um loko o va sweswi ya hi langute swa dyondzo ngopfu swa swa na dasani ku a swi olovanga tanihi mutswari ku nga swi vona n'we tanihi mutswari a mi naveli ku hava yini loyara ra ka makamu loyara ra ka makamu hi leri a ni langutele rona ku ya hileswo so le a tlharihile kahlekahle hambi ku ri kwalaya xikolweni xa hlalukweni a ku ri na mathicara lama loko ni yile ma ni twela kusuhani va ku a hi swi tiku ku break-a yini hi ku a swo va na vanhu vo karhi lava va n'wi endla ku a nga a nga yi mahlweni the way a borha hi kona hi ku phungela loko e mara yena hi ku tlhariha a tlharihile xana a hi vulavuleni hi sweswi
mani ku sorry sweswi vulani va kha va swi twa a hi sunguleni va a hi vulavuleni hi sweswi Eh, mani ku sweswi sorry soli hey yeah o jehovha se na xikwembu xa tlambala ku se ni byeriwa tihi sweswi yeah ku ya hi leswi se swilo mo ni mi byela ku hi rosaka ra mugayi sweswi yeah e-e swi swi swi vi swi hundza leswi na mina a ni swi pime ku fika kona ka nyiko ya n'wananga a ni voni swikulukumba ngopfu ende nyiko ni dyondze ku nge yi timi a wu nge yi timi u ri mutswari u ringeta that's why himpela loko swilo swi ri kona ka n'wana a swi olovi ku swi tima. na loko hambi a nga endla swo phunghela a ni a va kha va vona vana va va endla swo phunghela mutswari a kha a lwa endla yini a goya loko ri ri goyegoya eh, soli u fambisa mitirho u tirhi ka rediya i actini ivi a tlhava xiyimbeleri ka swi leswi mfo swi ri kona hi xin'we mi xi rhandza ngopfu wa laha n'wana wa mina ne hi blind loyi i ku fambisa mitirho yeah ah laha nga- a va ku a kha a fambisa kona van'wanyani no va twa va kha va swi hleva ni va nga ni tivi no ni tiva ku ri heyi u hi endla swi ku ri hi titwa kahle hambiloko xiyimo kun'wana a va nyika xikombiso hi le minkosini va ku a ku languteka ku tika mara loko sole a va ri kona u endle ku ri nkosi luwa wu kota ku va wu va kahle hi ndlela yaliya se ni twa ni tinyungubyisa hi ku fambisa ka yena mitirho
a ni ku na leswi a swo mi kuma ku evuton'wini loko emutini ko za ku famba n'wini wa muti a nga ha ri kona muti wu ya hansi wu nga ha u tsandzeka na ku pick up se loko sweswi wena a sungule ku pick up swi vuli yini ka n'wina
swikulu ngopfu ende mo ni mi byela ku loko swilo swi ta swi ta hi switsongo hi switsongo hi switsongo hi switsongo mara ku va sole a sungule ku pick up-a. a ka ba swigurumbani leswi a hi ri na swona a yimbisa one rin'wani kwalaya a ni vona ku cinca ku kulu ku ya hi mina ka leswi a swi ri xiswona xo sungula loko a rhanga hi rin'wana ri platani nyana a ri na rona laya ni ku ta ri hetaki hi mali ya vuqambi plus a ni tiqambi ha ti vona na ene hina hi vulavula hi ku hi languta na van'wanyana ku ya va vona va fambanyana va fika kun'wana swi ku e se loko wu fika wu thutha swindlwani swa hina mm. hi ku la nga xi yimisa hi kona ku ri xitangeni se a ba xitanganyana xa mbini yo xitanga u ta xi pfuxa hi yini loko se wena u jiyelana mara munhu ku xikwembu xa a xi tsandzeki the way na hina hi n'wi vekaka hi kona mahlweni ka xikwembu mm. ah, hi voni swikulukumba ka xikwembu xa mm. ku sukela kwele ka ti-one room tetiya se hi ya hi n'wi tshemba nyana hi tola ku hayi loko a sungula wa swi kota ku swi heta
ku na leswa swo mi kuma ku la fambaka kona ivi mi twa a hi sungule futhi hi le ka mali ku nghena duma swinene va pfuka va hlongoliwa ka n'wi swi vi njhani lomu twa ku hlongoliwa ntirhweni Eh before a tshika so wa vula ti-reason. Hayi ku na la nga hlongoriwa ku nga va hlongoriwa va ku mi nga ha ti tirhweni. Hi mhaka ku a yi na na sweswi a ku ri na problem leyi a fanekele a ya yi attend ivi se a ni fonela ku he mhani a nga ku la ni ta tshika kumbe ni le ku kaneriweni ku ni ta hlongoriwa ende na boheka ku inana hi mhaka ku. ni fanekele ni ya ka leswi a ni fanekele a ya ka swona vhele and swin'wana a hi na hi pfa hi swi vona ku hi swona swi nga saka ra mugaya hi ku fana na sweswi loko ku ri ka yena a fanekele a tshika ka munghana lowunene hi mhaka ya ku i mugqivela ya walowo hina ha swi tiva ku hi kuma saka ra mugaya laya u vuya ri hajumu le le loko a vuya nyana ta vuya na swisimbani vana va tsaka Se swin'wana hi va hi kha hi swi tiva swin'wana vhele ho hlamala swi endlekini hi nga swi tivi mara swo tala u va a tlha a hlamusela ku ku na leswi na leswi na leswi kun'wana loko hi n'wi kaneta hi nyika tinani ku hi mhaka ya ku leswi na leswi na leswi Okay. se hi kota ku swi vona ku ha- ku ha lexi hi nga ta xi endla Eh, ka ka tinsimu ta kwe ta hinkwato i ri mi ri rhandzaka Hmm, leri a ku huma ku a khale ngopfu leri a ra ku eh oh dali wa mina eh u tshiki na na na ti-facebook le ka n'wina leyi u ta madumbeni e risimu leriya ni ku ri le- ni ni swi twisisa betere ka rona hambiloko ku ri ka yena a ri vula hi ndlela ya yena hi ku ya hi yena mara ka mina ni fike ni swi vona ku ya. hi pele swa fambelana swa fambelana e, e, e, so lowu chingela vanhu vayisati aka tinsimu ta yena n'wi tani miri hi munhu wa yisati swi fika swi ku yini ka n'wina e xivutiso le ni tshame ni xi twa siku rin'wanyani ka xiredonani xin'wana xa hala vendala va ku e, mhana wena ve ri yini hi tinsimu leti u ti vulavulaku yini yini a ku a ni vi ni kha ni vulavona mhana mina va swi twisisa hi ku ni va ni kha ni nga vulavula va va tsaka hi swona swi swi swi swi vulavulaka a ni swi tivi ku ri ni nga ku yini mina Eh, mara ni- ku ya hi mina loko ni kha ni ti yingisela a ni swi tivi ko va na experience ya vavasati kumbe njhani um ku ya hi leswi a ti qambisaka swona hikuva ni tin'wana mi kuma ku ku nga ri experience hi leswi a swi vurisaka swona swa vanhu va yisati um eh, mara loko mi n'wi langutisa mi kuma ku hi wu na muti mara laka vulavula hi vanhu va yisati ne mi twa nga ku a nga tekangi so ende vanhu vo tala va kaneta vele va ku u na sati n'wana ya luya mm. ende ka ndyangu wa yena that's why ni ku a ni swi tivi ku why a swi vurisa hi leswi ku ka ndyangu wa yena swilo leswi a swi yimbelelaka a nga swi endli na kan'we na kan'we na kan'we na kan'we se a ni swi tivi ku leha u va a kha a swi kamba hi ndlela yihi that's why ni ku a ni swi tivi ku njhani mara a la kaya se tshama okay eya a hi vulavuleni la ka ta xava movha a nge se va na yindlu yo kombete yindlu ya mina leyi eyi sweswo na swona ende swi endle ku na vanhu va ku u nga xava movha u ri hana garaji bara ende hi pela swi swi swi languteki nga ku a swi kahle ngopfu mm. mara hi ku a ni swin'wana a hi kha hi swi vula hi ku hi ku a hi swi vona a swi hlamusela a a boheka ku loko sweswi bot kundzula mi ri na movha a mi kombela ku mi kombe ku heleketiwa a kwihi kwihi kwihi mi ya ku ya hi mafoni a pundu Hi mafoya ya lomu vuyela ku hlamba hi Saturday yaleyo wa hindza u faneke a yisiwa kun'wana se a swi hetelela na le kaya ka n'wina wa movha ku va na problem ku tlula ya le le ya la kaya se loko a wu xava swin'wana swa kona hi vone ingaku a ho tshuka ku ta wu kota ku wu hakela hi number one ntsena ku va ta ta va ta xi teka xi movha xexi hi leswi swi nga hi vavisa ngopfu swi swi endla ku hi ya hi ya khongela Xikwembu ku ey. loko xo tekiwa naswona swi vuyele ka back to zero se hi khongela ku xikwembu xi nga ha tlheli ximovhani lexi mm. mara xona a hi nga tshembi ku ri u ta xi kota ku hakela hi yo problem laha hi ri na yona ntsena hi tshame hi vana loko hi tlhelela ndzhaku na covid nga ku yi koki ku ya ka two years mintirho ya vona yi pfaliwini ka ku ekita um na hi swa na hi swa vuntlambi laha mi hanye njhani ku ve mi tshembe yena
N'wana mi byela ku la hi yo vona Xikwembu hi hluphekile swinene mara hi kha ni kuma sweswitsongo vhele sweswi papa yena va nga fa va va va swi siya hi swo swi nga hi phusha swi za mi languta ingaku ka mhaka ka mhaka ku hluphekiwe va buti gombiloyi ku mi kha mi hi vona kasi heyi ku le ku tikeni. mara hi phuxini xikwembu xi hi kotisini swinene swinene hi swintsongo sweswi a swi ri kona hi ngopfungopfu a ni yena futani na ku na ku tiyisela na kwalomu tirhini swin'wana xi langwalangwa na swona swi kona e mara he hi kokinyana ku tika wo khetsa ku xikwembu xi hi kotisini E loko a ni te ku swi ze swi mi fikela n'wini mara swi ze swi ni dumisa swo va n'wi va ku Soli u khe endlini loko swi fika ka n'wina mi vo n'wana wa n'wina a ri taniya hambi na sweswi a ni va ha vula se le hayi ku a va ku na sweswi va ha vula okay mo ni mi byela ku me ni tiva foundation ya swona yeah. Bo tikhondolo Xikwembu xi kona that's why a ni swi tivi ku ni nga swi vula njhani hina la ka makamu hi dyondzise na Sonia loko ku ri ku tika vona a nga khongeli swona laha u fika kuma ku dyondzisiwa ku khongela hi tshemba Xikwembu ende Xikwembu xi kona ka hinkwaswo hi vone Xikwembu hina that's why kereke leyi ni nghenaka ka yona. yi tirhisa ripfumelo loko va vitana swilo va ku lava tshembaka ku ri leswi va ta swi kuma van'wani va famba na hi timovha kwala kerekeni ya hina hi ku tshemba ku pfumela hi ta hi ta yimisiwa mahlweni va ku swi vitaneni ingaku hi loko swi ri kona swi nga ri kona hi ya hi ya yima hi yimisa mavoko hi tshemba ku Xikwembu xi ta hi endlela se na loko swi humelela. me ni vona xikwembu lexi ni nga tshama ni yima ni yimisa mavoko ni ku xikwembu mi hi leswi na swi lava ni mm. dyondzisile na vana va soli ku khongela a hi vitana swilo leswi nga ri ku kona hi vitana ti-remote tigede ta ti-remote a ni la ku mi komba yi nge se fika hi ku loko se yi fika mi nga ta ku hi ku khendla hina hi tshemba xikwembu hi vitana xikwembu hi vitana ti-toilet to flasha ti nga ri kona ku ri hava nchumu ku ri hana mali hi swi khongelela swi nga swi tekini vo three years four years swa swi tiva khongela hambi xi xintsongo lexi hi le ku xi traineni ka ku khongela sweswi hi vitana swilo swi nga ri kona ingaku hi loko swi ri kona hi ku tshemba xikwembu ene swilo leswi mi nga swi kombela hinkwaswo se swi kona ende swi le ku endlekeni matala hina ho pressa sweswi se loko swi ka swi ta hi vona xikwembu ku a ku hava gwama ra swona leswi hi nga swi hlengeletaka ha mali wo ya pambula la ivi hi ta hi ta tirhisa mm. ho tshemba xikwembu ende xa hi tirhela famba mi ya xikhongela bot khundula leswi mi swi lavaka mi ta swi kuma ku na ku na leswa swo vatswari van'wana a va nga ta pfumela leswa swo va sala na vana ivi magota ya kule a ya ku tirheni n'wi swi mi olovela ku fika kwihi ku va magota a ya kule ivi mi sala mi hlayisa vana mi tlhela mi hlayisa na na n'wana wa n'wina la ende ni n'wi endli ku a nyenyela njhani makoti wa mina manani mm. swi endli hi ku na n'wi rhandza sesi luya swinene sonia um mm. eh, ni n'wi rhandza ku fika laha a ndzi ri hava n'wana wa nhwanyana ni ku mm. loko se yena a fika ni ve ni tibyela ku ni fikeliwe hi n'wana wa nhwanyani lowa nga wa mina se hinkwaswo leswi a swi endlaku ni swi teka swi ri swa mina ni tshame na vana va yena ni ha na problem both khundula a ni tshamangi na vona hi mhaka ku ni kuma chumu a va ni nyiki na chumu ende va fanelaa na vanhunhwanyana ni ti byele ku i vana va mina the way mha ni ri hava vana ni kha ni va lava ni ri hava vona se loko vona va ni nyika vana va vona ni va endli vana va mina ni hava problem hi vana lava na va rhandza xivutiso xo hetelela eka regiment loko mundzuku o pfuka ku ni huma xitandi mi nga pfumeli
heyi mina ni le ku vuleni ku ni famba na n'wina ni famba na n'wina ende a ni landzi vona na swi tiva ku loko va ku va famba va ta ni tekela na vana lava okay ee se ni tibyela ku ri vana lava a ni lavi no twa hi vona se loko vona va famba va ku va huma xitandi kwele ti-suburbs va ta kuma na xikekunjani xi ri ee ni ta landza va ta va ni hlongola kwele ti-suburbs va ku a ni fiti mara ni nghenini ni ta huma kule
hi fikile makulu eka siku ra namuntlha na interview ya mina wena na mhani magama a hi va babayiseni bye bye